آپݨے پتراں کوں ماواں ایویں چا چنڈاں ڳوٹھاں چ لکاون جو متاں بلا ونڄے کھا تے جیڑھے ویلے بلا مارے بھوالی تاں اوں ویلے مارکاس شہر سنسان گلیاں ویران جو بلا بڑی خطرناک ہئی ایویں آلی کار بس بلا جو آندی ہئی نا آوے تے کیا کرے جیڑھی کاشے

بلا مری ودی ہوندی ہئی گوالیاں کسے دی چس خراب تھیندی پئی ہے نیٹ خراب کیتی کھڑے لیکن تساں گھبراونا نہیں سرائیکی لوک قصہ بلاں دے پھیرے بیٹھا سنڑانا بلاں جیڑھے ویلے آویا شہراں دا شہر سنج بیابان چٹ تھی ونجیا تاں مارکا ماواں اپنے بالاں کوں ایویں لکاویں نہ چا جیویں ہیل دے جھٹ کولوں مرغی اپݨے ٻچیاں کوں کھمباں دے ہیٹھ چلیندی ہے۔ مارتھا ایہ پریکٹس چلدی ہئی تے بلا جیڑھے ویلے آندی ہئی جیڑھے ویلے اوندا روح آندا ہا دروازے کوں بلا مریندی ہئی دھکا اباس سواگ دامن کلاتھوس بلا ماریا دروازے کوں دھکا دروازہ ونجیا بھنا اندر ونجیا وڑ جیڑھی کاشے انہاں دے چولھے چ پئی ہویا پکی بلا چا سرکیا جیڑھے ٹکر دے پھلکے پئے ہوندے ہن بلا چا ای کھاندی ہے۔ دوستو کوئی بدقسمتی دے نال اج کوئی نیٹ ورک دا پرابلم ہے جیندی وجہ توں بار بار قصہ ڈسٹرب تھیندا پئے میں تساں دوستاں کوں ہک ریکویسٹ کریساں کہ جیڑھے دوست قصے دے شوقین ہن

دوستو انتہائی میں مدد خواہاں کہ فیس بک نے آج سر نال وفا نہیں کی تھی بالکل ہی تے سارا قصہ ڈسٹرب تھی گئے اس مدد تے گدے ساں جتنے دوست میرے ان قصے کو سننا چاہتے ہیں وہ یوٹیوب تے میرے سیم ایج تے تشریف گنا

اوکوں ایویں ہڈیاں سودھا نکل ویندی ہئی۔ بدقسمتی دے نال شہر دے وچ لوک مکدے رہے۔ خوف دی فضا برقرار رہی۔ شہر دے نوجواناں نے کیتا کٹھ کہ اج ایں بلا کوں جیندا نئیں چھوڑنا۔ او بلا کوں مارݨ سانگے۔ سارے دوست احباب تھی ڳئے کٹھے تاں بزرگاں نے اونکوں روک چھوڑا کہ آدم ذات دا کم کوئی نئیں بھوت بلائیں نال لڑݨا اے شینہہ دے ہے ایندے نال بھنڑݨا بنداں دا کم کوئی نئیں تاں اینویں کروں کہ بادشاہ تئیں کوک ونڄ گھتوں بادشاہ تئیں کوک پہنچ ڳئی بادشاہ نے جیڑھے ویلے بلا دی خبر سݨی

بادشاہ نے بزرگاں کوں آکھا کہ تساں بلا دے نال کہیں ویلے کوئی میٹنگ رکھو، کوئی صلاح اوندے نال کرو، اوندے نال کوئی سیٹنگ کرو۔ مارکا، میں معذرت خواہ ہاں کہ فیس بک اتے میں ایں قصے کوں کنٹینیو نہ کر سکیا کیونکہ نیٹ دا کوئی پرابلم ہئی تاں میں سارے دوستاں کنیں ملتوس ہاں کہ او یوٹیوب اتے آ ونجن تے سارے ایں لوک قصے کوں سنڑن، ایں لوک قصے کوں انجوائے کرن۔ بد قسمتی اساڈی کہ ساڈے کولوں پتہ نی پچھلے کتنے مہیناں توں نیٹ ڈسٹرب ہے کہیں بندے نے توفیق نی کیتی بھئی کوئی کمپلینٹ کرے چا یا کوئی کہیں نال کوئی گال مہاڑ کرے چا میں قصہ گھتیندا پیاں میں ہک کوشش ولا وی کریندا پیاں جو لوگ بیچارے انتظار اچ ہوسن کہ بھئی عباس بھائی نی پتہ نی اج لائیو کیوں نی آئے۔

انہاں بلائیں نال ونج کرانی کوئی ست کت کرو کوئی یعنی متھ متھو تاں اے لوگ بادشاہ دے ڈر تو بھی ڈردے ہن کہ بھی پتہ نہیں بادشاہ مروا نہ گھتے کے تھیوے تے کے نہ تھیوے تاں انہاں نے کے کیتا کہ

اے جڑدے رہ گئے۔ ہک ڈھیاڑے انہاں ہمت بدھی جیڑھے ویلے بلا رج پج کے بستی چوں نکلن لگی۔ منہ دے وچوں، ہنواں دے وچوں، واچھاں دے وچوں ایندا خون سمدا ودا ہا۔ مارکا اگو ول اے، اے بزرگ انہاں چ بدھے ہتھ۔ انہاں آکھیا کہ جی بلا اے اللہ دی ڈھل ونج ساڈے کول ہے کش کوناں تاں توں کوئی میہر بانی کر ساڈے تے لا احسان ایں آکھیا کہ جی احسان شحسان میں لاونڑاں کونی کیوں کہ میں ہاں با میں انسان کوں ختم کر کے چھوڑنا اے انہاں بزرگاں اپنڑیاں پٹکے چا لاہے پٹکے لہا کے اوندے چا رکھونے پیراں تے اوں آکھیا جی بلا خدا دی اے ڈھل ونج تے نئیں تاں اساں شہر چھوڑ ویندے ہیں یا ساڈا شہر چھوڑ ونج مرکا اے بڑے پریشان تھئے جیڑے ویلے میں دوستاں کو ولا ریکویسٹ کریندا پیاں کہ یوٹیوب دے اتے تشریف گھینا میں کیونکہ اتھاں کوئی پرابلم تھیا ہے انفارچونیٹلی جیندی وجہ توں اج ساڈی فیس بک نہیں چلدی پئی میں معذرت خواہ ہاں دوستاں کولوں کہ سارے دوست منتظر ہن کہ اساں لوک قصہ سنسوں لیکن بدقسمتی دے نال لوک قصہ اساں نئیں سنا سکے اچھا خیر فیس بک والے دوستاں کوں میں دوبارہ اے لوک قصہ ضرور سنویساں فی الحال تساں کسے کوں انجوائے کرو تاں جیڑھے ویلے اے بزرگ کٹھے تھئے اے بزرگ کٹھے تھی کے اے بلا دے گوں ول اے انہاں پیراں تے پٹکے سٹے بلا نے انہاں کو آکھا کہ کیا چاہندے وے انہاں ہتھ جوڑ کے آکھا کہ ساکوں مہربانی کر تے ساڈا علاقہ چھوڑ ڈے تاں بلا نہ منی کہیں گال کوں آخر دے اتے ہکے گال تے بلا راضی تھئی کہ تساں ہفتے دے بعد چوک دے نال جیڑھا ڈیبھاری گھر ہے اوندے وچ میڈے کھاون پیون دا بندوبست کرو۔ ہک کونا ڈال دا تھمب روٹیاں دا تساں اتھاں رکھائے تیار تے اس میں آساں پہلے میں تھمب روٹیاں دا کاساں کونا ڈال دا سرکھیساں ولا ہک نوجوان گبرو۔ اتھاں بیٹھا ہووے اوکوں میں کھاندی تے میں ویساں لگی۔ سارے متفق تھی ڳئے کہ روز دے ݙر، خوف، مصیبت کولوں جان چھٹ ڳئی اے۔ چلو ہفتے اچ ہک دفعہ آسی، ہک جوان دی قربانی ݙیوݨی پوسی۔ مر ڳا۔ اے سلسلہ ایویں چلدا ریہا۔ بلا آندی رہی۔ ہک ہک بندہ ہفتے دا کھاندی رہ ڳئی۔ تے ایویں سلسلہ کار چلدا پیا ہا۔ اݙوں بادشاہ جیڑھے وقت دا ہا اوں ویلے دا ٻہوں وݙا کشتیلا ہا تاں کشتیاں بھڑدا ہا تے کشتیاں ایݙیاں زور دیاں بھڑدا ہا نا واقعہ کہ اوں والا مختلف پلوان سانبھے ہوئے ہن تے جیڑھے ویلے پلوان انہاں دی داری واسطے بدام گھوٹے تیل آلے مالشی کیا خدمت تواضع اوندا ہک شائب پلوان آ جیندا ناں نصرت پلوان ہئی معرکہ نصرت پلوان دی بھل بھل ہئی پورے علاقے وسبے دے وچ اوندے نال کوئی نہ وھڑا جیڑھا وھڑن آوے لت ٻانہہ بھنا کے پچھے ول ونجے قصہ چس ݙیندا پئے ہوسی تساں دوستاں کوں۔ قصہ بہوں مزیدار ہے بدقسمتی دے نال فیس بک نے اج میکوں سپورٹ نہیں کیتا میں صرف یوٹیوب دے اتے ہی قصہ سنڑیندا پیاں ہاں تاں دوستو میں انتہائی معذرت خواہ ہاں فیس بک دے فرینڈز کولوں کہ اے صرف نیٹ دی پرابلم ہے باقی میڈے لیول اتے کوئی ایشو کوئی نہیں کوئی پرابلم کوئی نہیں ہن سائیں جیڑھے ویلے بلا بندے کھاندی رہ گئی ایڈوں پلوان نصرت نصرت پلوان جیڑھا ہے نا سائیں او ماشاءاللہ دے نال اپنا سسٹم کار چلائی رہ گیا تاں اللہ کیتے کہ فیس بک بھی چل پئی دوستو میں ممنون ہاں فیس بک آلاں دا کہ انہاں نے فیس بک کوں کنیکٹ کر ݙتا ہے اڄ پتہ نی کیڑھی وجہ توں فیس بک کنیکٹ نائی تھیندی پئی تے ہݨ ایندے تھوڑی جی کنیکٹ تھئی ہے تاں میں تساں دوستاں دے نال اوندے تے وی مخاطب تھیساں۔

اساں اج قصہ وی وڈا کم دا گھتا ہے۔ نصرت پلوان دی بھل بھل ہے پورے علاقے دے وچ پورے وسوں دے وچ کوہن ہووے جیڑھا نصرت پلوان نال کرے مقابلہ لیکن کوئی نہ بھڑے بادشاہ نے کیتا اعلان کہ بھئی جیڑھا نصرت پلوان کوں گھسٹ ویسی نا اساں اوکوں منہ منگا انعام ݙیسوں، معرکہ انعام دے لالچ دے وچ ٻہوں سارے وثبے دے وچ ڳالھ پھیل ڳئی۔ ہک ٻڈھا ایہو ہئی ڄٹ ہئی جیڑھا کہیں زمانے تاں کشتی بھڑدا ہئی معرکہ لیکن بدقسمتی دے نال کہ او۔ اوں کشتی چھوڑی ادا اوندیاں ڈو دھیریں ہن دھیریں اوندیاں جوان ہن لیکن اوندے کولوں پیسے کونن کہ او دھیریں دے ہتھ پیڑ کرے آچا مرکان جیڑھے ویلے سنڑا اے اعلان کہ بادشاہ ڈیندا پے ڈا ہزار دینار انعام جیڑھا ایں پلوان کوں ذہن اچ ہک خیال آیا اوں آکھے وینداں نال بھڑداں۔ پہلے اوکوں ملساں، ڈیکھساں، جے ہتھ پووݨ دا ہویا تاں بھڑ پوساں، نئیں تاں اوندی کریساں چا منت، اگر او کہیں ڳالھ تے آ ڳیا تاں ٹھیک اے، نہ آیا تاں واپس پالاساں۔ ایہ بادشاہ دی بال کچاری چ آیا، پلوان نال ایں ملاقات کیتی۔ جیلھے ایں پلوان دا جثہ ݙٹھا ایں ݙٹھا ایں آکھیا ہے تاں اتھاں مرݨ مرݨ توں علاوہ شئے کونی ایں آکھیا ہݨ کے کراں اوں آکھیا ہݨ کجھ نئیں کر سڳدا بس اتنا کر سڳداں کہ بھئی میں جیڑھے نا چپ کر کے واپس ول ونڄاں اے سلام کر کے واپس ولا ویندا ہا ایکوں نصرت پلوان پچھوں سݙا ایں آکھیا معرکہ ولا جیڑھے ویلے ایہ ول آیا تاں اوں ایندے کولوں پچھیا، ہاں بھئی کے مسئلہ آوی؟ کیویں آیا ہاں ویں؟ کیوں ولا ویندے؟ اوں آکھیا کہ جی میں آیا تاں ہم تیڈے نال کشتی بھڑن لیکن قسمت دی گالھ اے کہ میں تیڈے نال کشتی نہ کر سکا۔ اوں آکھیا جی کیا وجہ؟ اوں آکھیا جی میں تیڈے کولوں کمزور ہاں تے میں تیڈے نال کشتی نویں بھڑ سکدا لیکن توں مکیں تے آیا کیوں ہا میں اونی ساری کہانی کر سنڑائی کہ میڈیاں ڈو تھیاں بغیر داج دے دھی دا رشتہ نئیں گھندا میں آکھیا ویساں جے ہتھ پاونڑ دا ہویا تاں پوسا بھڑ جے ہتھ پاونڑ دا نہ ہویا پلوان ہویا بیٹھوں ڈاڈھا تاں اوندی چکریساں منت نہ توں میڈی منت منیندیں نہ توں میڈے نال کشتی بھڑے تاں میڈے تے ایں ڈاڈھا تاں ہووے تاں میڈی منت من تے احسان لا میڈے کولوں کن چلاوا میں اپنیاں ڈوہیں دھیاں پناہ گھنساں اے بادشاہ تیڈے تے ناراض تھیسی لیکن اتلا بادشاہ اللہ تیڈے تے راضی تھی ویسی نصرت پلوان کوں مر کا اے گالھ آ گئی پسند اوں آکھے چلو ٹھیک اے دنگل رکھدے پئیں توں میڈے نال کشتی بھڑیں میں تیڈے کول ویساں ڈھے معرکہ بھل بھل بھل مچ گئی نصرت پلوان دی نصرت پلوان دی کشتی اے سئیں فلانے جٹ نال جیڑھے ویلے جٹ بادشاہ دی کچاری اچ پیش تھیا بادشاہ نے اکوں آکھیا گھروں بھیڑا ودھئے اوئے نامراد بے بختا تیڈا کیا کم اے اے جیڈے وڈے پلوان نال کشتی کرنا اوں آکھیا بادشاہ سلامت ناراض تھی بھانویں تھی راضی رنج تھی جو مرضی کر میں ان نال کشتی بھڑنی اے۔ جوان تے ڈان تے ناں نئیں رکھا گیا۔ ہر جمعہ ہکو جیہا نئیں ہوندیا۔ اللہ پاک وار چلیتا تاں تیڈے پلوان کوں کنڈ لیساں۔ اتے سینے دے چڑھ باساں۔ بادشاہ غصے چ آ گیا۔ جلال اچ آ گیا۔ بادشاہ نے اعلان کر ݙتا کہ بھئی فلاݨے ݙیہاڑ دنگل اس تھی دنگل اناؤنس تھی ڳیا معرکہ جیڑھے ویلے دنگل اناؤنس تھی ڳیا مخلوقاں ݙکݨ لڳ پئیاں جیڑھے ویلے ایݙوں نصرت پلوان نکلا اوندی پٹ ایویں ہووے جیویں اٹھدی ہے اونویں میں علی مدا کر کے میدان اچ اترا تے ایڈوں او جٹ گئی جیلے میدان اچ اترا ہا عوام دے وچ ایویں گال چل پئی ونا کہ جی اے کیڑا مقابلہ اے شیر تے بکری دا مقابلہ اے باز تے چڑی دا مقابلہ اے نصرت پلوان دا اے کوئی جوڑ اے تاں لہذا اے قصہ اے جیڑھی کشتی اے اے دنگل اے اے دنگل نئیں اے تاں ایویں ڈرامہ اے۔ بادشاہ نے کے کیتا اوں سارا کوں حکم ڈتا کے تساں مہربانی کرو سجیل رضا دا ویڑھے جیو جیو علی شیخ صاحبہ دا ویڑھے السلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام جیو پئے بھرا سارے وسو پئے میں ڈے فیس بک دے فرینڈاں کوں میں ریکویسٹ کریساں کے میرے یوٹیوب پیج دے تے آ ونجن یوٹیوب چینل تے آ ونجن سیم ناں تے ہے تاکہ اے قصہ سن سکن۔ اچھا مرغا جیڑھے ویلے کشتی شروع تھئی بادشاہ دے اشارے تے عوام چپ کر گئی کشتی شروع تھی گئی کہیں ویلے جٹ اتوں تے کہیں ویلے نصرت پلوان اتوں ایویں کشتی کشتی کوں لمبا کریندے رہ گئے کشتی چلدی رہ گئی کوئی لازا پازا تے اخیر دو تے نصرت پلوان دی کڈھ لا سٹی جٹ ہ عوام نے جٹ کوں منڈھا تے چا گھدا بلے بلے بلے تھی گئی باد شاہ شرمندہ تھیا کہ میڈا شاہی جیڑھا ہ ایہو پلوان ہئی او ہک عام جئے بندے کولوں ڈھے پے کڈھ چا لوائیسی مر کا باد شاہ نے حکم صادر فرمایا کہ میڈی نگری چوں نکل ون اے جیڑھا نصرت پلوان ہئی ایں آکھے بادشاہ سلامت ایں گال میکوں پتہ ہئی کہ تیں میکوں اپݨی شاہی چوں کڈھ چھوڑݨے لیکن کوئی گالھ نئیں توں بادشاہ ایں میں تیڈا پہلوان ہامی اج ہک کشتی ہار گیاں توں میکوں ملک توں کڈھے سفر کریندے دیگے ویلا ہا تے اونویں شہر اچ ونج پہنتا جیڑھا ادھیتھاں بلام پوندی ہئی جتھاں بندہ کھا ویندی ہئی ایں دھوں دی تاڑ ماری تاں ہک چوک دے نال بے ٹیمہ تنور کھڑا بلدا ہا۔ مارکا تنور دوتے ہک بڈھڑی روٹیاں بیٹھی لیندی ہئی۔ ایں ونج کے سلام کیتا۔ مائی سلام دا جواب ڈتا۔ اوں آکھیا بچڑا کیویں ایں؟ ایں آکھیا اماں بکھا ڈاڈھاں ٹکر کھوا۔ ایں آکھیا بچڑا ٹکر اج پکدا پئے بلاں دا تے ایویں ای شہر اچ پوندی اے بلاں۔ ایں بڈھڑی نے سارا قصہ کہانی کر سنڑایا۔ نصرت پہلوان نے آکھیا کہ گھبرا نئیں اماں، اج تیڈے پوتر دی یاد اتے میں ویساں، میکوں ٹکر کھوا جو میڈیاں آندراں وچ کشے کونی، میڈیاں آندراں بکھ توں پھٹدین، مالکا اے گیا بہے تے ما دی جیڈی بڈھڑی ٹکر پکیندی پئی ہئی نا، پہلے کھلن پئے گئی وت روون پئے گئی، ایں ارداس کیتی کہ اماں پہلے کھلی کیوں ایں وت رنی کیوں ایں تے ایں اوکوں سارا کہانی کر سنڑائی۔

میݙا کوئی کونھی بھلا ڄاݨے تے میں ڄاݨاں مائی کوں ٹکر چا کھوایا ایں دل اچ سانگھ ڳھدی کہ اڄ بھلا نال بھڑدا پیاں ایں ݙٹھا اے کہ بھوت بھلائی نال کیڑھے مقابلے ہوندن ہووے نہ تاں میں کوئی نال چلاکی کھیݙاں اوں ہک ویڑھے دے وچ مارا ٹویا

ڈال دا مارکا سرکا تے اتوں تھم روٹیاں دا کھا کرانگے ول ولہ بندے آلے پاسے ٹٹا اوں کھڈے دے وچ تے نال اے بیٹھا لکا نصرت پلوان ایں تلوار نال اوندی گچھی لا گھدی بھوت بلا مر گئی ایں اوندا سر چچایا چا کے ٹر گیا۔ اگے جیڑھے ویلے بلا شہر دا رون کر کے واپس ویندی ہئی تاں اے شوکاٹ آندا ہا، مارکا بدقسمتی دے نال اج رات ساری رات لوگ انتظار رہ گئے کہ بلا نی گئی، کوئی بندہ بہر نہ نکلا، اخیر بڈھڑی ہمت کر کے آوے ڈیکھے تاں کیا دیکھے بلا موئی پئی اے، جیڑھا مسافر ہئی او بلا دا سر لہا کے ٹر گئے، بڈھڑی پورے شہر اچ گئی ونج کرنگی لوگاں کوں آکھوس کہ بھئی بلا مر گئی ہے لوگ آون پئے بلا کوں ڈیکھن پئے نال کا بلا کوں ڈیکھن واسطے آندے پئن خبر بادشاہ تک پہنچ گئی بادشاہ اپنے دوستاں کوں وزیراں مشیراں کوں نال لا کے بلا کوں ڈیکھن آیا اوں بڈھڑی کولو سارا پچھا کوئی آکھے اساں ماریے کوئی آکھے اساں ماریے ایویں بھوتاکڑے مارن۔ بادشاہ نے مصیفہ کولوں پچھیا اوں پوری کہانی کر سنڑائی کیویں وی مسافر آئی بھکا ہی ہک ٹکر کھوایا نی او راتی تائیں ٹکے ایں بلا کوں اونیں مسافر نے مارے اوں آکھیا جی اوں مسافر دا حلیہ کیا ایں پورا حلیہ کر سنڑایا پتہ بادشاہ کوں وی مرکا لگ گیا کہ اے جیڑھا سلسلہ اے نہ سئیں اے او نصرت پلوان اے ایڈا وڈا معرکہ کر گئے اس توں علاوہ ایڈی وڈی فتح کوئی نئیں کر سکدا معرکہ بادشاہ نے فوج بھجا ڈتی تھوڑی دیر دے بعد نصرت پلوان کوں پکیڑائے پورا شہر خوش و نہال بھلا تھی چھٹ گئی جان بادشاہ نصرت پلوان کوں آکھا کے ڈھانڑ تے آویں تاں ہک جٹ کولو ڈھے پوندے جے بھڑن تے آویں تاں دیہہ بلا کوں کپ سٹئی مار سٹئی تاں نصرت پلوان نے پوری کہانی کر سنڑائی کے اوندیاں دھیری جوان ہن تیں جیڑھا انعام رکھئے اوں اوندے نال اپنڑیاں دھیاں کوں پرنائے تاں مردا بادشاہ بڑا حیران تھیا تے اوں اوں غریب کوں سروایا کسان کوں اوکوں مالا مال کر ڈتس۔ بادشاہ اتھاں وسدا پئے اساں اتھاؤں دا قصہ گھتی وے ہیں۔ دوستو انہاں گالھیں دے نال اے قصہ گیا جھر تے اساں بیٹھے گھر۔ دوستو اج اے قصہ صرف یوٹیوب تے میں لائیو پڑھے۔